Wɔbɛfrɛ saa nneɛma no sɛ nsoromma anaasɛ stars and planets. Na mmom, yɛba yɛ wiase ha a, asase wɔ na ɛsi so yi, star biara ni so. Na mmom, na ɛwɔ sɛ yɛnya adeɛ bi a ɛno no bɛyɛ adeɛ no nsi anaa mu wɔ ha a na wobɛkyerɛ sɛ yɛakyekyere adeɛ bi wɔ soro. Na saa adeɛ no, ɛno ara na ɛkyekyere wɔ ha. Na sɛ nsoromma no no nsoromma no a ɛwɔ wiem na ɛkyerɛ sɛdeɛ honhom wiase esi danedane fa, na afei nso so ɛno nso kyerɛ sɛdeɛ esi ahyɛ yɛn adeɛ yi so a, na nokorɛ nokorɛ mese wo sɛ, Nyame amfa saa adeɛ wei ankame yɛn nyinaa nti no, ɔbɔ mmɔden ama anyansafoɔ no dii kan baae bɛyɛɛ deɛ ɔbɛfrɛ no sɛ ahyɛnsodeɛ de totoo hɔ, symbols, a no bɛyɛ kasa na yɛtumi ate abɔdeɛ ase na afei yɛhunu kwan a yɛbɛfa so a yɛne ahonhom a wɔwɔ saa wiase foforɔ no so bɛtumi adi nkutaho wɔ ɛberɛ mu wɔ berɛ a adeɛ no ada adi pefee wɔ ha ɛno nti yɛkɔ mu ara kɔkɔhu sɛ okay Ɛnyɛ ban ho, ɛnyɛ nwoma mu nko na ɛkrukyire wɔ, na mmom no, adeɛ no bi wɔ hɔ a Nyame adi kan akrukyire ayɛ nsɛnkyerɛnne, signs, no bi wɔ yɛn nsam. Saa signs anasɛ nsɛnkyerɛnne a Nyame ayɛ wɔ yɛn nsam no, ɛnyɛ yɛn nsa no nko ho, na mmom no, yɛn nsa no akyi ɛka ho bi. Yɛn mmɔ werɛ tenten. Obi wɔ hɔ a ne nsa no yɛ teateatea, ebi wɔ hɔ a ne nsa no no ɛyɛ round, obi deɛ yɛ square. Obi nso deɛ yɛ triangular by nature. Obi nsam dendenndene, obi nso deɛ mɛmrɛmrɛ. Obi deɛ deɛ mu awo, obi deɛ deɛ mu afɔ. At the same time, yɛhwɛ nsa n'akyi a, obi wɔ ne nsa akyi ntini dɔɔso bebree. Obi wɔ so a ne nsa nsa n'akyi ntini biara ni hɔ, Yɛhwɛ nsa no kɛseɛ, aseɛ no so, ɛso ketekete. Ebu asa ne deɛ no soro so, aseɛ ketewaa bi. Yɛn nyinaa no, yɛwɔ nkyerɛaseɛ. Na Nyame yɛɛ saa nsɛnkyɛnne wei nyinaa de guɔ sɛ, wo onipa a wonam ha no, hunu wankasa wo map. That is, me mefrɛ no sɛ astral map. Ɛne wo astral chart ɛno ankasa wɔ ha. Benkum ne nifa. Mmarima deɛ ntu me nyinaa gyina nifam. Na mma agye tumi nyinaa wɔ wɔn benkum mu. Kɛkɛ a ɛkeka woɔ, anaasɛ emu a ɛhene woɔ, deɛ wode wo nsa sɔ mu a ɛyɛ yie, sɛdeɛ woka sɛ wosia wo nsa, yei nyinaa ka nsa no nti yɛfrɛ no sɛ language of the hand. Nti yei, yɛn nananom tetefoɔ no na wɔn nim de, ɛna wɔn si daabi. Ɛnneɛ yɛde saa adeɛ wei ɛbɛyɛ daa apam de asi hɔ. na afei aba abɛyɛ aba abɛyɛ adeɛ a ɛbɛyɛ ɛbɛdi akagyinamu wɔ onipa ne nyame ntam. Enti yɛkrukyerɛ biribi agu ha, nsɛnkyerɛnee bi wɔ yɛn nsam, ebi wɔ yɛn nsa akyi, ade fitaa bi wɔ ha na aba abɛsi wo mmɔwerɛ so, ɛwɔ mu ara na yera. Wahu, obi wɔ ha a ɔpɛ ne nsa weɛ paa, obɛnwi ne nsa ne nyinaa wase. Obi wɔ hɔ a ɔyɛ adeɛ ɔpɛ ntɛntɛntɛntɛm obi yɛ nyaa. Nti yei no na yɛba abɛhwɛ. Ɛno nso so, me ankasa mewɔ me deɛ a mede aba. Ne mmom no, ɛnyɛ deɛ ɛwɔ hɔ dada no. Deɛ ɛwɔ hɔ dada no deɛ, baabi a planet no sisi no, ebi yɛ correct. Ebi nyɛ correct. Deɛ ɛtɔ so bio, afei nso so, wɔamfa adeɛ bi a yɛfrɛ no sɛ the invisible chart. Nka wɔ sɛ nka yɛde ba yɛn nsam, wɔamfa amma. Ba sei na wɔayɛ. Wɔde planet no nyinaa ba aseɛ ha sei. Ɛna wɔbɛgya science no nyinaa de asi ha. Wonim deɛ wɔayɛ? Ɛna wɔayɛ no Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces. Na afei wɔn de planet nka ne nyinaa aba na wɔn abɛyɛ Sun. Afei wɔn ayɛ ha Venus, aha ɛyɛ Mars. Ɛna afei wɔn asan de nsa wei asan gyina hama Jupiter. Wɔn wie nsa wei wie a na wɔn asan aba ha. Nti sese no science ne nyinaa te ne ho aba soro ha. Ɛna afei planet no anansoma nyinaa te wɔn aba ha. Nanso dabi, sɛdeɛ daa ɛteɛ wɔ paadehunu a wɔbɛfrɛ no sɛ astrology no mu. Wɔn, wɔbɛhunu sɛ ɛtɔ dabi a planɛt nom kɔ kɔgyinagyina science no mu nsɛnkyerɛnee no mu. Nti no ha nso so, yɛnte wei mma ha nko, na yɛnsɛprɛti wei mma ha nko, na wobɛyɛ dɛn aka sɛ Sun in Scorpios? Wobɛyɛ dɛn aka sɛ lifeline, the lifeline has passed through Libra? Wobɛyɛ dɛn na woahunu sɛ aha, ɛyɛ Virgo. Nti no, planet no wɔ ha no, signs no nyinaa san so wɔ nsam ha kakrakaa. Ɛna signs baako so ate ne ho aba soro ha, de atu. Nti deɛ ɛbɛda adi wɔ ha no, ɛyɛ above, and this represent below. Chart no bi wɔ ha, ebi nso so wɔ ha. Ɛdɛn na ɛka wɔ ha? Nti memede ha I represent the higher plane, ɛna lower plane no wɔ ha. And that is how I have done mine. Ɛnyɛ deɛ w'ankasa w'atena ase abɔ wo tirim kɛkɛ na woyɛ, na mmom na ɛyɛ adeɛ a me Nyankopɔn ada no adidi akyerɛ me. As time goes on, yɛbɛyi no adi, ɛma obi ahu. Amen. Amen.
Ɛnɛ, ɛnɛ deɛ mɛkɔ no te sɛ deɛ ɛyi yɛbɔ bɔɔl no. Ah, wei deɛ meka kyerɛ sɛ ɛyɛ training ground report. Ah, wei yɛ training ground report. Afei ankasa na match ne ɛba baba so. Ɛno nti mesrɛ wo, frɛ wo nua bi ka kyerɛ ɔyɔnko bi. Monkɔ Facebook live. yɛ streaming live facebook no ɛyɛ nyankontɔn fie nyankontɔn fie okwa like share na bibia ntumi ɛnyɛ kama kama ɛnfa ɛma mpanimfoɔ aka to sɛ ɔpɛ abrewa ne kɔn ho ntini ahwɛ a ɛna wɔma ne we ahwedeɛ ɛno nti ɛnɛ yɛpɛ abrewa ne kɔn ho ntini ahwɛ nti yɛbɛma no awe ahwedeɛ ɛno nti mesrɛ wo wobɛtumi de o comment no o voice message no ɛha wode bɛfa 054 Ei, twenty three, twenty one, thirty three, zero five four eight, twenty three, twenty one, thirty three, na biribiara atumi ayɛ kamakama. Ɛberɛ no so susu a, mɛbue ahoma no ato mu ama biribiara atumi ayɛ kamakama de ama wo. Hɛ! Mese nsa no, mɛma amanfoɔ atwa wɔn nsam aba. But nya aboterɛ ansa. Ae, ɛno nti na WhatsApp group no wɔ hɔnom no. Wo nyɔɔnee yɛ a, tu mmirika na kɔ joine. Na amanfoɔ ɛrepere. Maka o, obiara ɛredane aboa adane bi, na me mɛdane. na wo woanane a mɛba abɛkye wawe na biribiara atumi ayɛ kamakama de ama wo mebisa wo ɛyɛ a wo nsa no wode fete mmɔle a ɛte sɛn sɔfo no a ɔlee ne nsa wɔ so no hmm. nkwan si so wotumi sɛ nkrakra paa ɔde ne nsa tom a yɛhyeɛ yɛ ana asɛe ne nyinaa no ɛwɔ asekyerɛ yɛbɛkɔ dɔkta hɔnom na afei yɛama no awe ahwedeɛ na yɛahwɛ details dɔ mpanimfoɔ aka ɛna merepiti Sɛ worepɛ aberewa a ne kɔn ho ntini ahwɛ a, ma no ahwedeɛ na ɔnyɛ dɛn? Ɛnwe. N'asekyerɛ wɔ hɔ. Ɛnnɛ, yɛrepɛ wo kɔn ho ntini ahwɛ, enti yɛrebɛma woawe ahwedeɛ. Nsa no, ɛno nie. Bible aka wɔ Proverbs three sixteen hɔ baabi, ɔse, ɛɛ, animuonyam ne tumidie, aha, animonyam ne eh, nhyira wɔ nsa benkum, ɛna nifa no nso no tumidie ne nkwatente biribi saa wɔ hɔ nom. Na yɛnhwɛ yɛn nsa no adɛn nti na yɛnyaa no five, ebi wa, ebi yɛ hɔ ne hɔ ne deɛ ɛwɔ hɔ. Obiara nso wɔ ne ntwerɛdeɛ a ɛwɔ mu. Nti hyɛ aseɛ wɔ nsa no ɛma me. deɛ nti ɛbɛyɛ ten deɛ nti ɛbɛyɛ ten memu wahunu. sɛ yɛwɔ wiase mmaako ahodoɔ ahodoɔ mmaako saa ten sɛ yɛkyekyɛ levels no mu ɛfiri the highest plane na wɔbɛfrɛ no sɛ third heaven yɛwɔ first heaven second heaven ɛne yɛwɔ third heaven ɛne yɛwɔ earth nanso no sɛ wokɔ tetefoɔ adesua no mu a ɛyɛ hebrewfoɔ adesua no mu a yɛbɛfrɛ no sɛ the ten sephirot ɔnwei Ten Sefirot no, ɛno no kyerɛ kwan a ɛfa so a yɛahyehyɛ wo wiase no asi afa, na afei so so ɛsan kyerɛ pefee ten types of planets a saa planets wei nyinaa no wɔn di ahim wɔ soro. Babyloniafoɔ baeɛ no, wɔn bɛtwerɛɛ nson, na afei akyire yɛn mu hu sɛ saa mmienu bi wɔ akyire Ɛnna afei ɛbɛduruu Greek ahennie so. Ɛnna wɔn nso so bɛhunu sɛ adeɛ no ɛnna ɛnyɛ nson nkron bio wahu na mmom no ɛyɛ du ɛhyɛ aseɛ firi egyptfoɔ hɔ na greekfoɔ kɔ gye adeɛ no firi egyptfoɔ hɔ ɛna wɔn de bɛdane wɔn mu deɛ nti mmeransɛm du no is related to the ten sephirot afei soso yɛhwɛ amanehunu ahodoɔ du a mose wɔyɛ wɔde yɛ abebudeɛ de kyerɛ sɛ israelfoɔ pharaoh nya wɔn mu na wɔn mmɛsi nkɔ keena ɛna pharaoh sɛ wɔapirim n'akoma ɔkaa sɛ wɔapirim n'akoma apɛ ne nyame sɛ ɔkeyɛ ne atwɛn yɛ na ɛbɛma mo ho akyerɛ mu paa ɛna ɔde amanehunu no ɛbaa mmaako mmaako sɛ adu ne nyinaa yɛ ten planet yia na mmom no yɛbɛba hɔ nti yɛka sɛ ten sefirot a yɛwɔ earth yɛfrɛ ha sɛ malkut malkut ahen yɛn deɛ wɔ ha yɛn na ɛduru yɛ so sɛ yɛdi adaneadane nti yɛn na ɛwɔ aseɛ wofiri hɔ a na wɔkɔ baabi a ɔsram no wɔ no moon moon no wobɛfrɛ no sɛ lower astral plane wofiri hɔ a na wɔkɔ mercury mercury ɛyɛ mid astral plane ɛna afei venus ɛyɛ higher astral plane mmiɛnsa wei na wɔawie first heaven na afei wobɛtena akɔ second heaven second heaven no awia sun na ɛyɛ lower mental plane nti second heaven yɛ mental plane ho si efiri astral ɛkɔ mental nti lower mental plane ɛyɛ sun ɛna afei wofiri hɔ no akɔ mars mars yɛ mid mental plane ɛna afei jupiter ɛyɛ higher mental plane anaasɛ higher second heaven na wawie hɔ wofiri hɔ a na wakɔ akɔto deɛ ɔbɛfrɛ no sɛ saturn saturn no yɛ deɛ ɔbɛfrɛ no sɛ ɔpoo teatea the doorway narrow gate the narrow gate no saturn no no ɔna woduru hɔ a ɛbɛkyerɛ sɛ wapaase out nti yɛma wo kwan na sɛ wotra no am telling you wotra no a na afei waduru bi na ɔka sɛ waduru mpɛ ne mfie so na kyerɛ sɛ adane adane die that is cause amba bebree bi reincarnation na wode nano asi na ɛma nyɛ deɛ nkwa deɛ du a bɛbɔ asan bɛsɛ yɛbɛsɛn awo bie wanwie bra bɛtoa so hmm. ɛno nti na ɔno deɛ ɔwɔ hɔ yɛfrɛ wɔ sɛ plane of dart ebi frɛ no sɛ coronzone ɛno nko nti woduru hɔ a ɛhɔ deɛ yɛfrɛ no sɛ the abyss the abyss wofiri hɔ a na afei wakɔ third heaven third heaven yɛ mpanimfoɔ mu i'm telling you nti no the first one a wɔbɛkɔ wɔbɛfrɛ no sɛ neptune wofi neptune a na afei wakɔ uranus wofi uranus a na afei wakɔ baabi a hɔ no planet bi ani hɔ na mmom no ɛyɛ ɔdomankoma kakraka no a wakye ne mu mmiɛnsa no hɔ na wɔwɔ nti no wɔbɛkɔ seraphim wakɔ cherubim na wakɔ ahohom a wɔn abibi ananteɛ spirit of motion Wɔn wei. Ti nyame atena ase na wahyehyɛ nti ɛwɔ lower that is the first heaven astral second heaven mental and the third heaven spiritual plane in between them is certain ɔda hɔ na wɔyɛ n'ani hoo na ɔsɛ mu a mo ha mo bɛhunu ɛno nti biribia no ɛyɛ du nti wohwɛ me medie yi a me system yi a yɛkyekyɛ mu saa hodoɔdu each decan of the zodiac is subdivided into ten parts of identity science Shadow Identity Signs, Identity Planet and Shadow Identity Planet ɛna wɔn gu hɔ. Nti mi wɔ adeɛ bi mefrɛ no sɛ the twelve faces anaasɛ the thirty six faces of the square. Saa na mi wɔ no. Mayɛ ho calculations nyinaa wɔ hɔ. Sɛ mede kyerɛ wɔ abɛhunu sɛ yɛwɔ an angle of ninety degrees a ɛfɔm between saa from house one to house ten a ɛyɛ tenth point a mmemme de ayɛ dade identity sign no ade no tumi dane ayɛ ne ho faces te sɛ deɛ ahyehyɛ ɔsram na a yɛ apply ɛba ha yɛ practical ɛyɛ yie na mmom no yɛ mmemme ka ho asɛm ndɛ eti no bɛka sɛ the ten sephirot a ɛkyerɛ wiase ahodoɔ mako mako du a yɛdeɛ ka ho yɛdeɛ na ɛla nti ɛyɛ three three three nine plus hours a ɛyɛ ten so ho three planet in nahaya third heaven second heaven three planet afei first heaven three planet na afei waba yɛn yɛ die na aka ho na yɛ ten so ho nti ɛba ho nan wei a esisi fam yi a ho nan taboa no yɛ du ho nsa deɛ esu so so ɛyɛ du na mu no hɔ so yɛba bɛka ho asɛm later ɛno nti no ɛnyɛ kwa sɛ nyame de baayɛ daabi adeɛ biara so so yɛ ɔpapa ɛne bɔne na ho nsa wei akɔ akɔyɛ adeɛ a nyame ɛfa so ne wo nkasa. na mmom ɛba a na kyerɛ wo sɛ wo nua baabi a aduni o nti know how to take your decision ɛkyerɛ sɛdeɛ wosi dwene fa ɛkyerɛ sɛdeɛ wosi te nka fa ɛkyerɛ sɛdeɛ wosi bɔ wo bra fa na afei soso wofiri hɔ a ne akɔ the higher side of life deɛ no no kyerɛ nsunsuansoɔ a ɛreba na afei Deɛ aduru no, ɛwɔ sɛ ɛyɛ wo sɛ, Ɛnneɛ mɛsesa m'adwene bi, mɛsesa m'atenka bi, mɛsesa me nneyɛeɛ bi, na afei nso so, akyerɛ kwan a wiase kɛseɛ no mfa so nyi m'ano wɔ daa asetena mu ne deɛ asie wɔ yɛn ho mu. Enti wohu deɛ ɛwɔ wo nsam no a, Each of these palms represents two things. First one, the microcosm, deɛ wodwene. Deɛ wodwene no, Wohwɛ nsa wei a, mɛkyerɛ ne sign no wɔ hɔ. Afei, what you feel, your passion, deɛ wopɛ, ɛno no, ɛne date of birth no ɛnni hweyɛ, nhu, ɛno nko. Deɛ wodwene, ah, yes, ɛhu sɛ baabi deɛ ɔmɔde abaa. Ti kane no, mayɛ no baako na mabɛyɛ baako wɔ agyama TV na makɔyɛ baako wɔ Click Radio. Wotwa wo nsa no ba a, megyina hɔ. Sɛ makyerɛ ma wo deɛ wahu. Oh. Ha. Nti no wogyina ɛyɛ na wakyerɛ no obi. Sɔfoɔ bɛka sɛ ne dansini wɔ, me anam teɛ. Enti, wohwɛ wei no a, deɛ ayɛ no a, meme system no a ɛne different. Meme deɛ no, mewɔ the psychic zodiac signs. Each biara wɔ path anaasɛ direction a ɛfeesi in both your left and right hands. Na ɛkyerɛ island koro a ɛsi. Island koro no, baabi a ɛbɛsi, yɛwɔ ade bi yɛfɛ nkyekye. Ebi wɔ hɔ a, ɛbɔ ne tokuro. Ɛba a, Kaseɛ biara wɔ wobɔn sɛ ayɛ sɛ ɛyɛ ɔya. Ɛwɔ mu ara wobɔn sɛ ɛte kɔ ɛte kɔ pɛ na abɔ tokuro wɔ nsam sɛ ɛbɔ ne saa tokuro no a yɛfrɛ no sɛ island. Nsa bɛyɛ ase na esi ɛyɛ nfa na esi the twelve directions of space a ɛno wɔ ha asaba so below no wɔ map no he na wodeɛ no si. Obi wɔ ha ne line no baako emu akyɛ mmienu obi wɔ ha ne deɛ yɛ baako. nti ne nyinaa no yɛbɛkyerɛkyerɛ akyerɛ sɛ the mental side of life a ɛyɛ mental plane the emotional side of life ɛyɛ astral plane ɛna afei yɛwɔ the physical aspect of human life ɛbɛfɛn sɛ lifeline a ɛyɛ physical life na afei akɔ the spiritual side of life ɛyɛ no no ɛfiri ɛfiri ha ɛde kɔ soro ha nyinaa yɛ the spiritual side of life. na mmom no yɛn separate science ne mba ha na yɛn fa planet no nkwa mma mmedi aseɛ ha na afei woredi a mehu baabi a wobɛredi afa na wahunu sɛ ade bi bɛsi ha a na wakɔ san akɔka woba ha a san bi ani ha agye wobɛhwɛ planet no a mo a mode mo adwene afa ho ayeyɛ no ara bi yɛyɛ berɛ so deɛ ɛnyɛ saa meme berɛ so deɛ Nyame ada no adi akyerɛ me, wama me nyansa ama mahunu kwan a mɛfa so a mɛdaadaa no ho. Ɛnkyɛ, ɛbɛba ma obi ahu sɛdeɛ ɛsi teɛ. Amen. Amen.
Ɛno nti, ɛnkyɛ yɛde bɛba ama obi a ɛyɛ dɛ ahunu. Ɛno nti, hyɛ no nso. Maka, ɛha yɛ Nyankontɔn fie, Nyankontɔn TV. Yɛ streami live wɔ Facebook, Adesua Mmerɛ with Doctor Paa Kwasi, African Philosopher a me bɔ ne. Me nso magye adwa ɛnnɛ, metoto n'ano. Ɛnnɛ, me ne Satan no. Ae, ɔwɔ mountains hɔnom a ɛkɔm de no, metoto n'ano mehwɛ sɛ ɔbɛdane boba no paanoo na wadi anaa sɛ ɔnyɛ. Woyɛ ɔbaa, woyɛ barima, wokɔ akɔware, wobɛhu sɛ barima bi wɔ ha ne nsa bɔne ntiantiantiantiantia, ɔbaa bi deɛ ntiantiantiantia, obi deɛ tententente, obi deɛ kakra. Ne nyinaa time to come. Doctor no ara wɔ ha. Me, wobisa me a, hmm. Mɛtutu asi ne kɔn so de ama wo. Ae. Nti wokɔɛ no, na malam bi ahwɛ, ɔsɔfo bi ahwɛ wo nsam. Eeii, yɛagye wo nhyira. Ɛyɛɛ dɛn na yɛagye wo nhyira? Yɛase biribiara no, yɛatwerɛ, yɛaprograme wo. Wo deɛ ɛwɔ ha. Nti, Tamchico, Dɔg, yɛnhwɛ. Ɛhɛn. Sɛdeɛ na ɛɛ, yɛatete bebree. Bi hwɛ wo nsam a, yɛagye wo nhyira, yɛkyea wo, na yɛgye wo animuonyam. Na ɛnsa wei no.

Wahu? Sɛ wode wo nsa to hɔ sei a, wo nsa no ɛnna faako. Yɛwɔ baako wɔ ha a, when we watch carefully, yɛbɛhu sɛ all your five hands, one seem to move than all. And that, that is where you are more dominant at. Wahu? Nti yɛba bɛhwɛ ne yɛhunu sɛdeɛ mpanimfoɔ no hyehyɛ planet no faeɛ according to nsa no sɛdeɛ ɛsi teɛ. Ɛna wɔyɛ ne sɛ, Wei gyina hɔ ma ogya. Wɔbɛfrɛ no sɛ mas. Ɛyɛ kokromoti.
Kokromoti gyina hɔ ma ogya. Wɔn wei. Wei no, ɛyɛ sɛ ah, yɛdi wa tɛmɛ ah, wei no. Ah, kokromoti.
Na mmom no, yɛba kokromoti na baako gyina hɔ ma deɛ wɔbɛfrɛ no sɛ mas. Nifa no gyina hɔ ma mas. Ɛna benkum no gyina hɔ ma deɛ wɔbɛfrɛ no sɛ pluto. Nti na mo kaa sɛ.
Kokromoti mmienu ne nyinaa no baako gyina hɔ ma biribi baako gyina hɔ ma. Obiara wɔ ne deɛ.
Wɔn ti na mo ka kyerɛ sɛ yɛwɔ ten planets. Nti ne nyinaa bɛyi ne ti. Afei ofiri hɔ a, na afei waba wei. Kyerɛ kwan. Kyerɛkyerɛ kwan no. Akyerɛkyerɛ kwan no. Wei gyina hɔ ma deɛ wɔbɛfrɛ no sɛ Jupiter. Nifa deɛ no. Nifa no gyina ma Jupiter. Ɛna benkum deɛ no gyina hɔ ma deɛ wɔbɛfrɛ no sɛ Neptune. Wonderful.
Yeah.
Hmm. Wofiri hɔ a, na waba third one. Woba wei deɛ yɛfɛ no sɛ Saturn. Wei yɛfɛ no sɛ Saturn. Nifa no. Na mu di benkum deɛ bɛfɛ no sɛ Uranus. Planet Uranus.
Oi!
Wofiri hɔ a na waba wei. Mmiɛnsa wei deɛ yɛfɛ no sɛ Venus. Ɛyɛ nifa no. Mhm. Nifa no deɛ.
Ya. Na mu benkum no benkum no ebi gyina ma deɛ bɛfɛ no sɛ the sun. Oh, ɛnti na mmaa yi mu na mo hyerɛ wɔ awareɛ mu. Wofiri hɔ a na afɔ akɔ last one nifa no yɛfɛ fɛ no sɛ mercury na benkum bɛfɛ no sɛ chiron chiron na ɛhwɛ the zodiac sign of virgo ha huh. but ne number ɛyɛ negative five woyɛ positive five positive nine negative nine positive three. wei yɛ positive seven wei yɛ positive eight wei yɛ positive four wei soso yɛ positive six wei yɛ positive one wonderful afei wei yɛ positive five wei yɛ negative five ɔn na edu ne nyinaa bɔ ano nti sɛ wonya ne sɛ na ne wɔn sɛ okay mehunu adeɛ no mu na mmom no. Ɛnyɛ seven na na ɛde gyina hɔ ma no nyinaa. Nti according to astrology, yɛwɔ the seven wheel system. Ɛna wɔwɔ nine wheel system. Meme wheel system no yɛ ɛyɛ ten wheel system. Edu no nyinaa ba. Sɛ seven wheel system no nko aba na nine wheel system no nko aba a, both systems contradict with the tarot card. Tarot card no all the ten cards are in. For example, wohwɛ biribi te sɛ Uranus, Uranus na gyina hɔ ma deɛ wɔbɛfrɛ no sɛ the fool ɔkwasea no deɛ ɛtɔ so mmienu nti Uranus ne namba ɛyɛ nɔma twenty two anaasɛ zero wofi hɔ a na afei waba nɔma one Mercury no no nɔma one gyina hɔ ma the magician ɛyɛ numerology asɛm na mɛka katarot mede si so so wofi hɔ a na afei waba nɔma three. Number three no yɛ Venus. Yɛfrɛ no sɛ the ɛɛ sorry number two number two ɛyɛ deɛ ɔbɛfrɛ no sɛ moon ɔbɛfrɛ no sɛ the high priestess. Yɛnya how many planets? Yɛnya three. Wokɔ four four ana ɔbɛkɔ akɔpie deɛ yɛfrɛ no sɛ the empress. Wahu? Huh. Wofiri hɔ a empress no gyina hɔ ma Venus. Wofiri hɔ a na waba deɛ ɛtɔ so bio. Deɛ ɛtɔ so bio no Wo mbambam behu Emperor, wo mbambam behu deɛ wɔbɛfrɛ no sɛ Hierophant, wombehu Lovers, wombehu Chariot, ɛna wo mbambam behu deɛ wɔbɛfrɛ no sɛ eh, Strength. Na mmom wobɛsan deɛ wɔbɛfrɛ no sɛ Hermit ho, na afei woaba deɛ wɔbɛfrɛ no sɛ The Wheel of Fortune. Wheel of Fortune no gyina hɔ ma deɛ wɔbɛfrɛ no sɛ Jupiter. Afei nya planet ne sɛn? ne ho nkan kyɛ sɛ nkɔmmɔ no ayɛ me dɛ yɛnyɛ nnum. Wofiri hɔ a, na afei ɔba baako, wɔbɛfrɛ no sɛ hangman. Hangman no, ɔno gyina hɔ ma nɔma 12, ɛgyina hɔ ma Neptune. Hangman. Hangman ayi obi akyekyere ne nan abɔ soro na ne ti do ne ti wɔ fam ah, ɛwɔ ase. Ne ti kyɛ mu no nkyerɛ ase no yɛkyekyɛ mu fo na yɛde interpreti. Ha. Ofiri hɔ a, ofi hangman a afɔ bɛkɔ deɛ ɔbɛfrɛ no sɛ a tower. nɔma sixteen no no egyina hɔ ma mass ɛna afei deɛ wobɛfrɛ no sɛ nɔma fourteen temperance nɔma temperance no ɛyɛ sagittarius no no ɛnyɛ ho asɛm na meka na mmom no yɛwɔ deɛ wobɛfrɛ no sɛ the moon moon no gyina hɔ ma pisces wɔn but sɛ wohwɛ deɛ egyina mu no a wobɛhu baabi te sɛ saturn saturn gyina hɔ ma the world ɔna ɔtɔ so otwa toɔ wɔn na ofiri hɔ a na waba deɛ wɔbɛfrɛ no sɛ uranus uranus maka ho asɛm dada nti sɛ du no nyinaa si nti yɛwɔ mars that is sixteen mars no wɔbɛfrɛ no sɛ the tower wɔbɛ jupiter the wheel of fortune wɔbɛ saturn a wɔbɛfrɛ no sɛ the world afei wɔbɛ venus a wɔbɛfrɛ no sɛ empress wɔbɛ mercury a the magician wɔn wɔfo wɔbɛ sun a ɔno deɛ ɛfɛ no sun na ɔwɔ hɔ ɔma nineteen no no wɔbɛ moon a ɛyɛ high priestess na afei si. nti ten no na wɔn nyinaa yɛ adwuma wɔ mu no you need to get ten planet to represent them wɔn ankasa yɛ astrology na wɔn asan aka aries is ruled by mars taurus is ruled by venus gemini is mercury cancer is moon wɔn na wɔn aba leo is sun virgo na wɔn si mercury libra wɔn si venus to its negative aspect na wɔn aba scorpio scorpio wɔn si pluto na ɛhwɛ hɔ. Sagittarius yɛ Jupiter, Capricorn yɛ Saturn, Aquarius na wɔde Uranus ahyɛ hɔ, na Pisces wɔde Neptune ahyɛ hɔ. Na ɛyɛ dɛn na ɛyɛ seven wheel system? Yɛnya Uranus, Pluto and Neptune three wei aba abɛka ho na ɛyɛ dɛn na ɛyɛ seven? Ɛwɔ sɛ nka yɛ ten. Ti ten no afei aka kwan a bɛfa so abɛhunu sɛ sɛ wofiri wei so a Wokɔ ha so, wofiri wei so a, wokɔ ha so, na woahu sɛ the ten wheel system is complete in order for you to clearly use them to interpreting all those signs. Ti ne nyinaa wɔ ha. Nti mede ha nyinaa represent above. Twelve zodiac signs ne nyinaa wɔ ha. Wei gyina hɔ ma deɛ wɔbɛfrɛ no sɛ mframa. Ɛɛ. Eh. Eh. Wei yɛ dormant, mefa nka wasa no, ɛno ɛbɛwɔ lower. Nti higher side no, wei yɛ air, wei yɛ fire, that is wobɛfrɛ no sɛ fire deɛ ɛhyɛ biribiara ma ɛyɛ adwuma no ether no no spirit no no ni wɔn wofi hɔ a na waba deɛ wobɛfrɛ no sɛ earth na afei waba water nti yɛmmra air air ne akyɛ mu mmiɛnsa wɔn deɛ di kan yɛbɛfrɛ no sɛ gemini deɛ ɛtɔ so mmienu bɛyɛ libra deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa bɛyɛ aquarius na waba ether ether no wei ɛbɛ represent aries deɛ ɛtɔ so mmienu ɛbɛ ɛbɛ ɛbɛfrɛ no sɛ leo deɛ ɔtɔ so last one ɛbɛfrɛ no sɛ sagittarius wei a na waba earth taurus nie virgo nie capricorn ni wofi hɔ a na waba ketewa no wɔbɛfrɛ no sɛ water signs aha ɛyɛ cancer aha ɛyɛ scorpius ɛna ha ɛyɛ pisces na ne nyinaa no ɛwɔ asekyerɛ deɛ nti a ɛbɛhyehyɛ hɔ na nkɔf- ankɔhyɛ baabi afoforɔ na wahunu sɛ adeɛ no it has substance and it can be applied nti wei represent the twelve wheels on the higher side of life wowia no aba the lower side of life lower side no soso ɔsɔ bɛ hu ten twelve ne nyinaa wɔ ha na wɔn hu sɛ the above and below are interacting with each other na nkɔyɛ sɛ wɔde science no kɔ aba na ɔba ha science ni ha na emu no ha no. planet nkwa na waa wobɛyɛ dɛ na wahu dɛ wɔn no yɛwɔ the law of unity there is no separation between the planet and the and, and the signs wherever there is a planet there is a sign and wherever there is a sign there is a planet amen. amen.
Eh, eh, hmm. wɔn sɛ wɔn adwiri wo. Enti kɔ so na mo nfrɛfrɛ yɛn hyɛ na yɛ like wo nsa no kɔ yɛ na sɔfo atene ɛɛ ne yɛde kawa no ahyɛ wuru ɛnɛ dɔkta akyerɛkyerɛ mu saa wei na mo de kawa no hyɛ no ɛyɛ sɛn positive one one deɛ yɛaka bom no ma baako nyɛ dɛn obi ntitim wei nyinaa no yɛgu so ɛɛba nkakra nkakra dɔk yɛnhwɛ Sɛdeɛ woatumi akyerɛkyerɛ wei nyinaa awie deɛ, afei yɛmmra nsa no mu. Oh, menwie nsa ansa no no koraa.
Oh, sɛ menim sɛ wobobɔbobɔ so ansa. Ah, ring no manyi ano.
Deɛ nti ɛde ring hyehyɛhyɛ hɔ no, na wahu ase. Meba, ɛndeɛ montie, wo ba bi, wo nua bi, obia tam ring a na ɔde ahyɛ ne nsa wuru. Ɛwɔ nsunsuansoɔ ɛwɔ nsa bi a wɔde ring ɛbɛhyɛ anaa. Ɛwɔ baabi a mi deɛ nhyɛ.
Mhm. Ɛwɔ nsunsuansoɔ. Ɔn wɔbɛhwɛ mi deɛ na nsa tiahen no ɛna mi de ahyɛ. Satin mi period a ɛwɔ mi wɔ mi no mi kura satin bebree. Sɛ satin no so dɔɔso wɔ baabi a wɔwɔ no a asɛm ara nko. Ɛno nti no mi di baabi a ɛwɔ mi n'akyi. na medii ne element akyi na mede bɛhyɛɛ so bɔkɔɔ this particular finger represent the spirit anaasɛ the etheric force deɛ ɛhyɛ akadeɛ ahodoɔ nan a bɛfrɛ no sɛ fire air earth and water anaasɛ deɛ bɛfrɛ no sɛ carbon ɛna ɛyɛ earth water ɛyɛ hydrogen oxygen ɛyɛ air ɛna nitrogen ɛyɛ fire four wei nyinaa bɛfrɛ no sɛ protoplasm fa na yɛma hɔ
manya wɛde no ɛno nti sɛ baabi a wode adeɛ no bɛhyɛ biara no yɛwɔ deɛ wankasa wafrɛ sɛ it must happen in your life wobɛhyia obi no na ɔde kawa no bɛyɛ fɔ na ɔde ahyɛ ne nsa daabi woyare something is wrong with your mind yeah na mmom kawa deɛ wɔahyɛ benkum anaa nifa, ɛwɔ sɛ ɛyɛ baako pɛ. Na mmom no, ɛnsɛ sɛ ɛyɛ bebree. This particular finger represents the sun. Oh, on the benkum aspect. The sun rules the human heart. Ɛna hwɛ onipa akoma representing the plane of Leo, the lion. Wohunu saa adeɛ no a, it represents children. Na da biara meka sɛ it is the house of children. Afei nso so in tarot yɛfrɛ no sɛ strength ahoɔden no na ɔpɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ strength will only come from being sincere and kind to yourself. Ɛnti no wo de adeɛ wei ɛhyɛ wo nsa ha a it represent nukuredie. Ɛnse. ne ntɛm no a wogyina hɔ kaeɛ no aseɛ ni that is you are being kind and sincere to yourself out of which power will flow at the same time wopɛ sɛ wokyerɛ sɛ children will be born out of us and it is what you have vowed in public for all and sundry to hear enti waka ntam sɛ o ɛneɛ yɛbɛdi nnokora ma yɛn ho yɛn ho Na be sincere and kind to yourself na ɔka sɛ esum nka ho, you will come to the dark side of the sun. Na wahunu sɛ the sun does not only represent light, it has the dark side too. Enti, hwɛ na hunu sɛ ka wɔn a wɔde ahyɛ wo ha na wɔde nsi aka ntam no, ɛma bi bɛfiri mu aba. Nokorɛdie a ɛbɛfiri mu ɛwɔ mo mo ho mo ho ntam sikasɛm mu Ɛnda mu, baabiara mu no, ha na ɛbɛfiri aba. Zodiac signs no nyinaa nso, ɔmo mu bu ato papa yɛ Leo. Wonderful. Telling you.
Nana yɛ ɔyɛ Leo ana? Mpɔtɔ dɛ mi.
Ɔyɛ ɛbɛ fɔ so de n'ahyɛ hɔ ni hɔ bɛ. Sɛ mi pɛ sɛ mi fɔ so de ne hyɛ hɔ wɔ yi ano. Eti efra wɔ sɛ house of children ɛhɔ na yɛ wo mma nti ɔmo a ɔmo yɛ sexually aggressive and sexually passionate about sex ɛyɛ leofoɔ enti no yɛde wura ha te aseɛ sɛ atopa obebu atopa obebu na mmom no if you don't become kind to yourself and sincere to yourself out of which strength will come from enti no ahoɔden na ɛbɛfiri mbɛba no ɛyɛ ɔbaa no ɛna afi bɛrima no Afei hwɛ adeɛ. Venus, that is the opposite side, representing the male principle, stands for the other friend, said the Hierophant. The ono no ekyerɛkyerɛ honhomsɛm mu na ɔde nyansa ɛma ne nkoa. Nti wobɛhunu sɛ papa bi te hɔ, ɔhyɛ kyɛ. ne kyɛ na ɔhyɛ no ɛtoatoa ayɛ cross cross saa toatoa so saa mmiɛnsa ɛna okita abaa bi wɔ ne nsam abaa no soso yɛahyehyɛ no saa soso mmiɛnsa dako mɛba sekyerɛ ɛna afei ɔte hɔ ɛna nkwa mmienu buti n'anim ɛna ɔrekyerɛkyerɛ huhumsɛm de kyerɛ wɔn the hierophant it is the fifth card the sixth card sɛ so start from zero a ne mu sɛ start from one deɛ it is the fifth card it represent the reference of venus.

mmaa mmaako mmaako nnan repagya asase. Asase na wɔpagya no, yɛhunu sɛ adeɛ bi wɔ mu. Adeɛ no a ɛwɔ mu no, ɛyɛ nkanko circle. Wɔn saa circle no, yɛhunu sɛ mmarima bi soso hyɛ mmaa na wɔwɔ ahenanan no ntam. Wɔn mmaa mmienu ntam bia mmarima mmienu na ɛwɔ hɔ which means that yɛhwɛ a ɛyɛ eight men. nti baako fesi baako na ɔmo aboa mmaa no na ɔmo soa saa asaase no na mmom mmarima no ɛɛbrɛ paa but mmaa no deɛ ɔmo gyina hɔ adɛn ntia mmarima no afa asaase no square no na ɔmo asan fa circle deɛ ɛwɔ square no mfimfini no ɛna ɔmo ma so nti ama emu edu nti na ɔmo abu nkotodwe ɛna ɔmo hwɛ ɔmo ho anim mmaa no deɛ ɔmo kita nipa anim ɛne mmaa nipadua na mmom mmarima no deɛ ɔmo ti te sɛ nkuruma ti. Akorɔma ti no it represent knowledge and wisdom na wɔn mmienu no a wɔn face wɔn wɔn face wɔn no represent the father that must pass the information cognition wisdom knowledge and understanding to his children we don pass on knowledge to women de mmom no wiase ayɛ ne sɛ ɛmaa deɛ ne de cannot be passed on ne mu ɛyɛ fixed te sɛ deɛ wɔn yɛ ahenanan na wɔn yɛ fixed no.

nti no papa o bɛ represent the right side na it is you that must nurture the children well and make sure that you pass on information to them na nyansa nimdeɛ akwanhosan asomdweɛ atena abusua no mu na mmom sɛ wɔn akɔ nkɔyɛ nkɔdi nokorɛ na wɔn kasa wɔn wɔn ama wɔn ani anna hɔ na afei wɔkɔto wɔn mmerɛ a you break this ebe wie aseɛ no na ɔma nenam baabi wɔn atete wɔn anwie asan ne ɔbaa foforɔ asan kɔ wɔ baabi foforɔ. asa aka ho wo sososo a wobɔhyɛ a wohyɛ nyinaa woanni so nti where is the strength nti ɛba saa na na wama abusua no ahoɔden no anka ɛbɛfiri mu aba no ɛno yɛ nokorɛ no anka ɛbɛdi ama yɛ ho no ɛntumi antena mu ɛba no saa nkwadaa no brɛ there is no strength the opposite of strength is what weakness amen amen
wei deɛ mema wo home koraa biom nti sɛdeɛ woakasa na nyansa wɔ mu sɛ yie yi, ma mensan mmisa wo sɛ, yɛnom a yɛnwaree na yɛnkɔka ntam na yɛsɔre a ɛnkanka mmabaawa no koraa deɛ na ɔde rebɔ life, ɛwɔ nsunsuansoɔ bi wɔ saa nnipa no so anaa? Papaapa.
Ɛno nti na nnipa bebree honhom aba fam no. egyina hɔ ma the pluto pluto planet ɛna ɛrepresente wei kokuromoti benkum pluto ɛna ɛfrɛ sɛ the house of death it represent the house of shokoshokoso so ɔte aseɛ nti ɛfrɛ sɛ the house of sex it represent kɔteɛ ɛtwɛ ɛne turumu the genitalia. Enti obi a ɔyɛ Scorpios biara no, most of the problems they face is from their womb to the genitalia. Enti no wobɛhu sɛ based on planet ɛda hɔ na ɛbɛkyerɛ sɛ wodeɛ ne yɛ prostate, wodeɛ ne nyɛ prostate, wobɛ akɔnya nkwanhyia ama nkwanhyia nti no adeɛ no ntumi nyɛ hmm ɛsoro biara ne deɛ. Na mmom Scorpios a ɛrepresent wei no, it represent the fire that is dead so in order for you to awaken the fire you have to come to aries to call mass but yɛbɛ seven wheel system no deɛ mass yɛ ɛsan so so gyina scorpios the beginning of sex is the beginning of human death onipa wuo nipa da a wɔn nyaneɛ ne nyinaa no efiri sɔkɔɔ sɔkɔɔ nanso no sɔkɔɔ sɔkɔɔ no ɛnna nipa bebree na nfa adwene nto ho. Ne deɛ ne sɛ, ɔyi ne deɛ firi mu a, na afei ne ho atɔ no. Nanso na ne werɛ fi sɛ ɛnyɛ akɔnnɔ ne saa na ɛdi akyire. Scorpios akyɛ mu mmiɛnsa. First decan ɛrepresente loss. Obi a biribi ahwere no from 21st of October to 30th October. Afei from 31st, uh, eh, 31st October to, first no, uh, eh, to 9th November. Ɛkyerɛ hɔ ma deɛ wɔbɛfrɛ no sɛ youth Yɛka sɛ youth a, obi a ɔyɛ babunu, deɛ n'ani so yɛ hyeɛ, na ne biribiara no, ɔfra afa nipadɔm mu. Wohyia nipa korɔ no, they never grow. Scorpio bi ɛnyini da. Afei, from 10th of November to 20th of November, ɛ represent deɛ ɔbɛfrɛ no sɛ dreams and fantasies, ɔhonam mu akɔnɔdeɛ. Ɛbaa ne sɛn na saa mmiɛnsa wei nyinaa, ɔhonam mu deɛ nkɔ na wɔde kɔdii hɔ. Wɔ berɛ a the same Scorpios no san so represent dreams and visions. The beginning of akɔnnɔ bɔne was the beginning of death. So the beginning of lust was the beginning of death. Ɛhɔ so na n'anom de adeɛ no kyerɛ mu no, na afei papa no a na osi adeɛ no so no, ɔde ne sekan akyerɛ hɔ. That is the eagle. The eagle represent foresight, one that sees afore, one that has visions. but at the same time on the lower plane it represents death it represents materialism it represents one whose spiritual faculties are blocked and it becomes dormant at the end of the day nti bɛtumi ahiw paa yɛ deɛ wopɛ biara na mmom kae na hunu sɛ there is a purpose and an effect to every action you exhibit ade bi a woyɛ biara no ɛyɛ affecti your physical atoms ne nyinaa but all comes from the etheric particles and astral matter the more a woyɛ wakɔnɔ dɔɔso hɔ na wohew pa na woyɛ deɛ wopɛ no the more ɛna afei wɔ atoms no yɛ more hard you become more dense and you become more asleep nti na romanfoɔ no mpanimfoɔ mpanimfoɔ no ɛne hindufoɔ mpanimfoɔ no ɛne jade emperors ne adeɛ no wɔn yɛ sɛ ne besi. the more they refrain from sex the higher the, the vibration ɛba no saa the particles of ether and the particles of the astral matter ɛnka mbom ɛwɔ sɛ emu yɛ loose na woda a wankyɛ wetumi apue the more last ne dɔɔso no the more they become tightened it doesn't give one the ability to separate itself easily because astral matter and etheric matter are too combined ɔmo akyekyere ɔmo ho na wubu na ɔbɛn ne saman twɛntwɛn a wɔsɛ mi na ma yɛ amen. amen.